Ɛnyɛ me na mɛka o, wunim. Na aso ɛyɛ tra bi a na sɛnea ɛbɛyɛ w'ani bɛda hɔ no nti no, mesrɛ wo tie. Da biara da bɛka me sɛ me nnwom wei, mepɛ nnaka baani a ɔbɛto nnwom wei ama me na marekɔ do na mabɔ ama no firi. Na mewɔ gyidie nso sɛ mebɔ a, Yesu nti, ɛbɛhete. Nnipa bɛdi adi na wɔawu awie. Saa nnwom no, eh, oh yeah, na kaba ɛnɛ sɛ woretie mi a, abere a na mewɔ Western region anka wei ɛyɛ eh, dɔnkɔnom, ka mo ayɛ ama me, mo atwe ama me, oh, ka mo ato ama me, tie nkyina bɛsi so asesa, ɔkɔ Jehovah Witness, na kaba, oh, dondon no hyɛ ɔmo tuom, style ɔmo bɔbɔ ama me, nka kama, ɛdɛm. na mede ayɛ ɛyɛ ɛɛ me nnwuma a da biara da mammɔ a mentumi nsɔre. Nnipa bɛdi bɛgye adi na wawu awie. Nnipa bɛgye adi na wawu awie. Nnipa bɛgye adi na wawu oo. Nnipa bɛgye adi na wɔawu awi. Ɛ, ɔho, ɛ, ɛ, nnwom no bi ka, ka ho, ɛ, sɛ, Na Kemafoɔ no frɛ me na monkyerɛ me to. Sɛ mo deɛ montwe mma me a, monkyerɛ me, Agya. Ɛ, ebi na, ɛ, Gyuti Ɔsɛe kɔbɔɔ yɛ a, ɛ, sɛ ɔbɔfoɔ saa ne ne, ɛ, yi, baako yi, girl yi, ɔbɔfoɔ girl yi, yɛfrɛ no sɛn? Ɔbɔfoɔ girl yi, Naomi o, sɛbe, ɔbɔfoɔ Naomi. Ah, ɔdeɛ na, agya, na wa, wante, ɔbɔfoɔ Naomi ne Sani. ɔmo yɛ sɛ sɛ ɛɛ Dutchel sɛ Ambata kyɛw deɛ ɛneɛ a ntɔkwa ɛbɛsi no saa abɔfoɔ mmienu no ɔmo bɔko ntɔkwa ɛgya me me me pɛtaa yɛ abɔfoɔ ɛgya yɛ ɛte yɛ na ɛpɛta abɔ abɔfoɔ ntɔkwa abɔfoɔ ɛgya ntɔkwa no ko ɛɛ bobɔ nyame nkorɔfoɔ bi wɔ me nkyɛn wɔ studio ha na yɛbɛdi nkɔmɔ ɛyɛ dɛ ɛɛ obi antie. deɛ Honhom no rekasa akyerɛ asafo no no yɛmfa mu aba. After that no mesan nso wɔ nkɔmmɔ bi a mɛdi me nua bɛma bi a agya na ɔka taxi na ɔkɔfaa girl bi, menim sɛ wannya sika anadwo no. Taxi drivers, anadwo a bu a ɛbɛgye wo no, kanka woyɛ ɔba wonim sɛ ɔkɔ ne mpena ho nti ɔbɛgye ne ɛkyɛ sɛ ne mpena sika no nyinaa ɔbɛgye ne nyinaa na ɔkɔfa girl yi na ne no sɛ girl yi yɛ sama ahwɛ o ekowiee no na deɛ ohui ara ne sɛ girl yi asi na girl no a osii no nso fundaka na ɔde rekɔ wɔ awuda bi asieɛ. Ɛnɛ saa nipa no wagya da twi ɔno ɔyɛ sɔfoɔ. Nti yɛne ne bɛdi nkɔmmɔ kwan ba mu a afei so. Since Monday agya yɛn deɛ nokorɛ na yɛ kɔ aha yɛn twa ntorɔ nti yɛn twa ntorɔ nti no me suro hwee yame nko a na me suro no nti me nkɔ twa ntorɔ so nto obi so me nyɛ kɔ twa the moment obi twa ntorɔ pɛ Ɛkyerɛ sɛ menyɛ Nyame ba bio, meyɛ bɔnsam ba. John 8:44. Nti ɛba saa a, sɛ woyɛ biribi a ɛbɛka me, na sɛ metwa nkɔyɛ bɔnsam ba deɛ, na ɛkura meka deɛ, oo, lala to w'adwene mu, ɛnsɛe w'ahoɔden, fa sakyera w'adwene. Aah Nyame ngye wo, wo yɛ me nua Ɔbɔnsam deɛ mfa no nhyɛ wo bɔtɔ mu, ɔbɛpira wo Nti wo bɔtɔ mu na ɔde ahyɛ na mpɛ sɛ wo si no Si no, si Ɔbɔnsam no nkɔ no kwan na wo nso wo ho ntɔ wo Noanom nti yɛdi nkɔmmɔ. Na anka me ara me nua bɛyi aduane wɔde yɛ aduane saa afei ɔnam ayi pike na ɛde nana mu na ɔte ha na watie bi na wabɔ ho dawuro ama yɛ ɛduru easter ɛsɛmsɛm bɛn na ɛsisie adɛn ne sɛ duru easter bi a akwanhyia no adɔɔso afei po deɛ awa sɛ yɛwura next week ɛyɛ serious ɛduru easter Asodeɛ na ɛkɔ so. Ɛduru Easter, asodeɛ na ɛkɔ so. Ɛduru Easter, rituals ahodoɔ na ɛkɔ so. Me deɛ mensuro me ka. Ɛɛ maka wɔn ti asɛ wɔsɛ wɔn nyɛ a me deɛ mfa me ho na nyɛ. But woyɛ nso a kɔyɛ mɛ nyame nkyɛn ɛno ano no nti. Mewɔ me nkyɛn ha Apostle Kwabena Akyampong a dodoɔ ara frɛ no agya. A young man of God. Ahwɛman Estate, Blue Kiosk.

Hɔ na hwehwɛ no a wobɛhu no. Nkwaba bɛn na ɛbɛdi? The topic for the day ɛyɛ the work of the devil during Easter season. Ɛno na eh, me producers atwerɛ ɛde abrɛ me bawee ɛda ha. Ewura na ɛte sɛn? Obi akama deɛ? Bom, wayɛ adeɛ. na yɛade bɔkɔɔ bɔkɔɔ nti apostle kwabena akyɛmpɔn ɛwɔ yɛn nkyɛn god's empowerment international church ɔno na ɔyɛ founder the leader the president and the chairman biribiara kura no ɛna nyame de ahyɛ ne nsa daakye ɔbɛbu nkwa akontanti nti na titles no mede ne nyinaa so ɛma no sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔnyɛ sɛ mebɛɛ radio so koraa no paakɔ si tv de ma obi nti nyame sɛ wobisaa me ha deɛ mema ka ma fam deɛ bisa asum asusu deɛ

Deɛ mɛka ne sɛ, sɛ Easter duru a, ɛyɛ a na Adekotwa saa na ɔwɔ sɛ nua ba no, ɔwɔ tumi bi a yɛfrɛ no Abaddon. Na saa tumi no, ɔne tumi bi a yɛfrɛ no Apollyon. Na saa ahohom yi sɛ yɛ ahohom bi a wɔn no, da biara no, wɔpɛ ɔsɛeɛ. Na ɔsɛeɛ no nso no a wɔpɛ no, ɛnyɛ Wiaseni na wɔpɛ na asɛe no, na mmom wɔpɛ Kristoni na asɛe no. Enti akwanuasɛm nyinam no, wohu sɛ Kristofo ahyia na anigye reba a, saa mmere no wɔn nso wɔkanyan wɔn ho sɛnea ɛbɛyɛ a wobenya saa nkurɔfo no ayɛ dɛn? asɛe wɔn. Enti ɛno nti no, ama sɛ occasion bi reba abedu a, wɔkanyan wɔn ho sɛ wɔde ɔsɛe bɛyɛ dɛn? ɛbɛba. Na wɔn no, Yɛka no sɛ wɔn yɛ stinking demons, wɔn yɛ ahohom biara a ɛnyɔma ɛbɔn ɛna ɛda wɔn so nti wɔn ankasa wɔn de wɔn no daa ne dan yɛ baabi wɔn bɛpie biara sɛ woyɛ ɔsɔfoɔ pa no sɛ wobɔ mpaeɛ ɛde ama obi no sɛ saa demon no bi ɛwɔ pireti nipa korɔ no a wotumi sɛ wote nka no ɛwɔ nipa korɔ no ɛho ɛti ɛdu Easter se yɛ a na wɔn akanya wɔn ho Easter ɛna Xmas ɛna those holidays no na wɔn akanya wɔn so wɔn kanya wɔn a na wɔn pɛ nyinaa sɛ wɔn bɛka mogya agu Na saa mogya so, wɔbɛpɛ kwan wɔbɛfa so bɛnya saa mogya no nyinaa keka agu no sɛ, wɔde megye me ho di to nipa so. Megye me ho di. Megye me ho di de to nipa so. Te sɛ deɛ woka sisiɛ yi. Ɔhu obi ti a, me ne wo yɛ adwene paa. Obi ti a ɔsɛ o, me deɛ hwee nyɛ me. Ɔwɔ me deɛ woka deɛ me deɛ hwee nyɛ me. Kwan wɔde fa so no. Kwan wɔde fa so no. Okay. Eti sɛ wɔde saa megye me ho di to so a, sɛ woyɛ driver mpo na sɛ wodrave kaa, wadwene sɛ o, mɛtumi atwa wei ho atwa ne ho sisi a. Wokɔ gu sɛ ɔbɛka sɛ o mema working di biara da ɛyɛ saa di mu na ɛkɔ so saa nneɛma no ɛdu saa mmerɛ no so a ɔtae de nsa nom ɔde nsa nom de wura nipa na yɛn mpo a yɛ a yɛde yɛ mmɔbɔ pa yɛ kristofoɔ no yɛ na ɔtae de teɛ because wɔn a yɛ a na wɔn de wɔn bu wɔn abrabɔ mu dada deɛ onim sɛ okura wɔn dada eti wɔn yɛ wɔn hyɛ da nteete wɔn bɛ yɛn a yɛyɛ kristofoɔ no ɔtaa ba yɛn ho na ɔba yɛn ho nyinaa nso a ɛyɛ a yɛ so yɛn ni da hɔ deɛ yɛtumi di ne so.

Sɛ da bi ada ɔbɛsɛe adeɛ. Ɔbɛsɛe adeɛ. Ɛdu da bi a ɔbɛsɛe adeɛ. Sei a. Na wakanyan no. Nti sɛ ɔkanyan no wɔ occasion bi mu sei a, wankasa ara de wobɛtumi aka sɛ me ara na meekɔ. But na ɔno na ɛyɛ dɛ? Ɛrecontrol no. Nti yɛmfa no sɛ ebia saa mmerɛ sɛ wotumi sɛ nkurɔfoɔ koraa tumi hyia obi aba a, wohu deɛ ɛbɛyɛ na ntɔkwa kikirikikiriki na wɔreko. Sɛ ɔnya hyia wɔ hɔnom saa na ɔbɔ mmɔden ama wo w'ani so yɛ ayi kakra a, na ɔma wei nso ani so ayɛ kakra na ɔfa asset confusion na ɔgya nkyɛn sere sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Mogya no a wɔpɛ no, wɔn nsa bɛka bi nti no, na wafa saa kwan. Tɔnɔ duale on ne mogya no a ɛbɛba no. Mogya no a ɛba no, yɛn na ehia. Ɛyɛ abadɔn. Abadɔn. Ok, fɛn kɔ, yɛn ni nkɔmɔ akra, fɛn kɔ. Eti sɛ ɔyɛ saa na wɔ another di mu ɛfɛ Napoleon a wɔn so no ɔsɔpɔto no ɛwɔ saa dwumadi a wɔn di no mu. Eti wobɛhu sɛ sɛ occasion bi do adwaman tumi sɔre paa. Sɛ occasions bi du a, adwaman no tumi sɔre paa. Saa adwaman no sɛ sɔre a, ɔno na akɔ akɔwɔ saa adwaman no de abɛto nipa so. Eti ɔde too so a, o bɔ nkɔ wadwene sɛ o, maame nkɔ na menya kakra hyɛ me ho, maame nkɔ na menya kakra hyɛ me ho. Ada sɛ obenya yadeɛ. Ana ohu ne sɛ wei deɛ normal thing. Normal thing, wei deɛ ho nhia. Wei life aba. Aba ɛna obiara bɔ bia. Eti na so de ho agye mi sɛ wanhwɛ yie, ada sɛ obegyaw yadeɛ. anaasɛ wobɛwie na ntɔkwa bi asi ɛti obi kun mpo na wokɔ ho a ɛhu bi anyɛ dɛn ɛdum because wonnya atenka ɛyɛ bɔne atenka no ɔma wonnya wayi nyina afiri wo so ɛti deɛ ɔde ato so nyina yɛ adeɛ no a wotu ho anamɔ no yɛ na ɔde ato so ɛti sɛ wo nso no woamma w'ani anna hɔ na wamfa ho amma awurade yie a wobɛka sɛ meyɛ kristoni o oh, na ɔde wo sen wobɛtumi agyina so ɔda ɔmo na sometimes no ɔmo tumi gyaa hɔ no kora ne sɛ wobɔ mpaeɛ wotumi ka yɛ sɛ o oh,

na ɔno na akɔdi nkɔmmɔ na waba nti ɛbɛ saa de afɛte wo so no a woayɛ serious no wa w'ani abere sɛ wopɛ no ɔde bɛha wo mm. ɔde bɛha wo nti wohyɛ no kora ɛberɛ a judas kora ansa na judas ba bɛyi yesu a wɔamfiti prɛko pɛ mm. ankɔyi yesu ama mm-hmm. because na yɛdi kan yɛpɛ yesu no ankasa deɛ yɛpɛ no dada but tumi no a ɛyɛ apolion no ɔmokɔhyɛɛ ɛyɛ judas mu Eti Yesu hu sɛ Judas ade no abɛhyɛ mu nti ɔka kyerɛ no sɛ ɛkwan no da hɔ. Wotumi yɛ because Satan abɛhyɛ ne mu awie. Eti na ɔyɛ ho adeɛ bi ɛsɛ sɛ bɔhyɛ no so yɛ dɛ etumi bam. Ɛsɛ sɛ bɔhyɛ no firi saa mogya no a ɛka gu ɛyɛ Yesu mogya no. Adeɛ bi a ɛyɛ bonsam adeɛ Nyankopɔn adeɛ bi a no bonsam so pɛn deɛ ɛyɛ counterfeit ɛde anante. Eti saa tumi no nso no

Easter wei wo hu ne sɛn? Easter wei mmom deɛ ɛɛ eh, deɛ di kan ahyɛseɛ no a na ɛrebobɔ ba no ɛna na sɛ sɛ nso wɔn use strategy bi a sɛ yɛfa no sɛ Easter yɛ bɛbɛ sɛ wɔn bɛdi kan asɛe nneɛma sɛ yɛ ase dɔm bɛkɔ so nansa nti edu Easter no wɔn ahyɛ no arelase etwa mu a na wɔn asa ayɛ dɛ aka ato mu saa na Easter wɔn yɛ wɔn nneɛma. Enti ɛsɛ sɛ wɔte nkurɔfoɔ berɛ sɛ ɔsese dɛ deɛ nneɛma ada din nneɛma ada din eti ɛbɛyɛ sika bu obiara na afei asan ayɛ dɛ ate asi mu. Bɛ wei na edu saa mmerɛ yi a yɛn yɛ Kristofoɔ na ɛsɛ yɛ me yɛn ani da hɔ na mmom yɛgyina na yɛsrɛ ma wɔn a wɔwɔ wiase because sɛ mogya bi aka wu a yɛte yaw eti ɛsɛ yɛgyina na mmom yɛtumi srɛ ma wɔn nso a sɛdeɛ wɔn nya nfa wɔn ho mba taa no yie no. Afotuo bɛn na wɔde rema afi kasa botaeɛ nti a yɛde baa ha ɛyɛ the work of the devil during Easter season yɛkɔ fa yɛkɔ. afutuo a ɛka ne mɛka no sɛsi ya ne sɛ ɛyɛ eh, yɛn yɛ kristofoɔ no ɛne eh, deɛ yɛyɛ frɛ wɔn sɛ wiasefoɔ a kyɛ sɛ obi a wɔnim kristo ne yɛfrɛ sɛ wiase yi no deɛ mɛka kakra ne sɛ yɛma yɛn ani nna hɔ ɛnɛ mmerɛ mu yɛma yɛn ani nna hɔ because saa deɛ wei no yɛwɔ asɔfo bebree hɔ no wɔn asɔ dɛm koraa wɔn mpirikyi wɔn deɛ deɛ wɔyɛ na ɔpa atɔn no akɔ ne baabi wɔn mpirikyi nfa saa deɛ wei ho because ɔbɛ pirikyi a ɛwɔ hɔ pa agya

Nokorɛ, ɛyɛ nokorɛ, because sesei no wohwɛ a ɛyɛ nyamedwuma na ɛrekɔ so sesei no, sɛ nka deɛ asɔfoɔ no nyinaa rekyerɛ wɔ asɔre fie no ɛna nka ɛyɛ deɛ Nyankopɔn nso akyerɛ na nka wɔrekyerɛ deɛ a, anka mɛka sɛ ɔhaw no bɛpagya me kɔ anka ɛnyɛ kɛseɛ saa, efisɛ sɛ medwane ba w'asɔre a wobɔ m'akyi ɛfa bɔne ho, medwane ba wei nso asɔre a ɔbɔ m'akyi ɛfa bɔne ho a, anka ɛbɛma yɛn ani ada hɔ, but sesei no sɛ mewura ha a Yɛkamfo me bɔne. Sɛ mewura ha a, na wei kɔka sɛ wei pɛ a, enti wobɔɔ bɔne akyi no ɛ, wonyɛ sɔfo papa. Na mmom wo a woammɔ bɔne akyi no deɛ, wɔ ɛsɛ yɛbɔ w'aba so. Enti ɛsɛ yɛba wo hɔ mmom, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛtumi de w'akwankyerɛ no a wobɛtontɔn ama yɛn, na yɛagye sika, na yɛakɔ yɛn baabi. Ɛsɛ sɛ wɔdwane ba yɛdeɛ, wo hɔ. Enti sɛ saa na ama nyamesom, enti ama ɛsei no bɔne, wohwɛ a, yɛka sɛ obi akɔ wie adeɛ, obi akɔ, wobɛkɔ a na yɛ Kristoni. Wobɛkɔ a na yɛ Kristoni. Ɛfiri sɛ nsɛm no a yɛkyeree wɔ asɔrefie hɔ no, ɛnyɛ deɛ Nyame aka no. ɛne yɛ kyerɛ. Bible no ɛso nsɛm a ɛwɔ mu dɔɔso. Na nsɛm no obi apeke baabi a ɛbɛboa no a na ɔde rekɔ. Sɛ ɛbɛboa bɔne o, sɛ ɛbɛboa de ɛmfa ne ho ne deɛ because menim sɔfo kora mpo a ɔprikyi aba adwaman kora mpo a ɔbɔ m'aba so sɛ o wo deɛ fa ne bra na yɛ courtship yɛne wo bɛka. Bɛ asɛm no a woka sɛ yɛ courtship a woboa saa bɔne no a ɛyɛ adwaman no. Nipa no a woboa no no ɔrekɔ abɔnten akɔyɛ o. Na mmom ɛberɛ a ɔkɔ abɔnten bisa sɛ ɛrekɔ akɔpromote Nyankopɔn anaasɛ ɛrekɔ akɔgu Nyankopɔn anim ase. Na yɛn nso yɛfrɛ yɛn ho sɛ yɛyɛ Kristofoɔ. Saa demons a yɛka nyinaa no, ɛyɛ yɛn Kristofoɔ na wɔtackle yɛn because wɔn nim sɛ yɛn deɛ yɛwɔ Nyankopɔn tumi a yɛbɛtumi adi wɔn so nti wɔn nso pɛ sɛ wɔyɛ dɛn? Wɔbɛdi yɛn so. Sɛdeɛ saa demon a meka yi asɛm a wɔn bonsam no nso aka akyerɛ no ne sɛ ɛyɛ superior no aka akyerɛ wɔn ne sɛ ɔyɛ dɛn a wɔbɛtumi akɔyɛ dɛn adefiti Nyankopɔn na wɔatumi akɔgye throne no. Enti wɔn sɛ dɔ wɔn tirim sɛ bɔne bi a obetumi ayɛ bi a ɔbɛsɛe onipa dasani na ɔno nso atumi anya majority akɔ ne side no, wɔn nso betumi akɔ akɔ batrae de akɔdi mu. Enti ɛda ne tirim. Enti yɛn Kristofo no sɛ ɛsɛ yɛsua ma yɛn ani yɛ dɛn? Ɛda hɔ na yɛhwɛ kwan a yɛbɛfa so a Onyankopɔn no a yɛresom no no, sɛ yɛbɔ ne din a ne din betumi akasa de ama yɛn kra. Na ɛba saa a, advantages and disadvantages bi wɔ hɔ. Sɛ nnipa yi, eduru Easter a, wɔaka, wɔamfa, wɔakɔ akɔyɛ, wɔaba. Ɛɛ, biribi wɔ hɔ a ɛɛ, esi.

He said, Repay them, O Lord, according to the work of their hands. Amen. Amen. Eti sese no, sɛ sɔfo apirikyiw, awurade si mu adwama ɛmɔ korɔ no na tumi yi di w'abrabɔ so na sɛ woantie na sɛ wokotu saa na mɔ no a ɛhu sɛ akatua bi da hɔ a ɛsɛ sɛ woyɛ dɛ wonya. Eti sɛ yɛ ɛɛm obi kunu na wokɔkɔ gye yɛ a wobɛnya obi kunu ho sotorɔ. Sɛ yɛ ɛɛm obi girlfriend anaasɛ adwaman na akɔbɔ yɛ yareɛ nso da hɔ. Eti woyɛ dɛn a wobɛnya akatua bi wɔ adeɛ no a woyɛɛ no ho. Eti sɛ papa nso na opiriti wo soo mu na akɔyɛɛ yɛ a, wobɛnya papa no nso ho deɛ akatua. Eti adeɛ a woyɛ biara no, wo na ɛsɛ sɛ wohu sɛ kasa a meka yɛ kasa, bɛyɛ honhom. Eti wɔ dwumadie a kasa a meka yɛ dɛn. ɛrekɔ akɔdi. Enti sɛ woretie na sɛ woamfa saa kasa no antu anammɔn, na sɛ mfomsoɔ bi kɔba ho a, sɛ sɛ me a meka yi, me, mɛyi me ho ano, deɛ meka yi, sɛ ɛnyɛ nokorɛ a, ɛsɛ sɛ yɛtua me ka sɛdeɛ ɛsɛ. Enti wo nso a wotie no, sɛ wo nso woanyɛ ho adwuma a, na sɛ ɛyɛ nokorɛ nso a, wo nso wobɛtua ho ka sɛdeɛ ɛteɛ. Enti dwumadie biara a yɛredi wɔ Onyankopɔn mu biara, ɛsɛ sɛ yɛhu sɛ akatua da hɔnom de ma yɛn. Na ɛ, sometimes no, ɛka sɛ, obi wɔ hɔ a ɔse, yɛretwɛn sɛ yɛbɛkɔ heaven ansa. Okay, sɛ heaven na yɛbɛkɔ ansa na Ɛfiri a sɛ owuo na yɛbɛwu ansa na yɛakɔ akɔgye akatua deɛ a, ɛnna mepɛ sɛ mebisa asɛm bi. Ɛnyɛ saa Bible yi ara na yɛkan da biara a yɛbɔ mpaeɛ pɛ awareɛ a awareɛ ba? Ɛnyɛ Bible yi ara na yɛbɔ mpaeɛ pɛ sika a sika ba? Ɛnyɛ Bible yi ara na yɛbɔ mpaeɛ pɛ ahobammɔ a ahobammɔ ba? Ok, ɛnnɛ sɛ Bible no aka sɛ sɛ yɛyɛ bɔne a yɛbɛtua yɛn so ka a, adɛn na woka sɛ wobɛkɔ heaven? Nyɛ asase so na wogye saa nhyira no. Enti ɛsɛ sɛ saa bɔne no so nya so akatua wɔ ha.

Wow, nti ɔmo deɛ bɔne nko ara. Bɔne, ɔmo no yɛde ɔmo baa sɛ, eti na yɛfrɛ ɔmo stinking demons no. Yɛde ɔmo baa sɛ ɔmo no ɔmo na mɛyɛ dɛ, ɛmɛ sɛe. Ɔmo na mɛ sɛe. Saa ɛɛ eh, fɛn sɛ Apollyon no a yɛka no, Apollyon no ne Greek word no ɛne ɛɛ eh, yɛfrɛ no sɛ ɛɛ. Eh, stinking, the English name ɛne stinking demon, bɛ ne ne ne ne Greek word no ɛne Apollyon no. Okay. So eti adeɛ bi a wɔyɛ biara no ɔpɛ ɔsɛyɛ adeɛ a ɔbɛte sɛ biribi asi otumi sɛɛte confusion koraa to mo tɛ na ogyina mo tɛ na ɔsere awalefo ayɛ sometimes awale mu ayɛ dɛ anigye kɔ so na mo koraa na hi eti otumi bɔ wura awadeɛ no mu tubo sɛ occasion day no adeɛ bi kɛkɛ adeɛ bi te sɛ valentine day wobɛtumi ebi a ɛm chocolate a ɛho nhia yi obɛtumi agya kyɛ chocolate wei sɛ so kɛkɛ ɛde confusion asi awadeɛ mu saa na wɔyɛ nti adeɛ bi a wowu mu

Da biara. Ɛnyɛ Christmas a. Aha. Easter. Aha. Ɛnyɛ Easter a. Ɛdeɛ ɔyɛ he. Ɛdeɛ yɛ Easter saa Valentine's Day. Valentine's Day ne wei na ne New Year na ade wei na ade na wɔn yɛ yɛ saa ne ma. Ya. Adekoro nso wɔn yɛ ne saa mmerɛ ne nyinaa ne sɛ ɔn sɛ saa mmerɛ no onipa dasani biara enya weak mind. Ne ka sɛ weak mind a ɔfo sɛ sese dɛm nkɔ adwuma ne wɔ baabi a ti no. Mewɔ kwan sɛ megye manya freedom. Eti saa mmerɛ na ɔmo nso yɛ dɛn? Bɔ wura mu. Eti wɔbɔ wura mu a, saa wadwene no a yɛwɔ sɛ o, menni baabi akɔ nti ɛsɛ sɛ mekɔ adwuma, ɛmfa no sɛ nnɛ yɛsɔre anɔpa ebi a mɛfa no sɛ ɛnnɛ Wednesday, obi rekɔ adwuma nti onni adagyew a ɔtumi sɔre kɔfa n'akwan mu koraa a, wonnya no. Bɛ sɛ ebia wapɔmpɔ no wɔ bɛ fie bi a, otumi saa nneɛma no. Bɛ da a ɔmo operate kɛseɛ paa yɛ saa days no. a ɛyɛ occasion days no ɛna obi because by that time no oh kyale ohyia me kyale mi ɛnkɔ gye ɛni wɔ ha kyale mi ɛnkɔ ɛsɛ ɛmutuo kɛkɛ obi tumi tu kaa so nti saa nyɛ wɔn ɛmutuo kɛkɛ otumi tu kaa because ɔkɔ anyɛ kɔ ɛdi apetɛhyini bɛ ka mutuo no ayɛ dɛ ama no nti obi di ama n'ani agye nti otu kaa nti saa nyɛ wɔn anim no.

Adɛn a ɔbɛyɛ deɛ ɔbɛpɛ sɛ asɛ ɔbɛyɛ apɛtɛhyini anaa ɛde abɔ so ama n'ani agye ɛti saa nɔmɔ no a ɔretu no nti no ɔmo so bɛsɔpɔɔto no ɛti ɔmo sɔpɔɔto a yɛno no na sɛ woama w'ani anna hɔ a wobɛtumi akɔ bɛ woba w'ani gye ade kɔɛ no mfa sɛ ne gye ne sɛ ne fa ɔmo deɛ fa so a

nti saa mmerɛ no du a ɛkwan a wɔde yɛyɛ dɛ ɛfa so no no na daa ne daa nyinaa nso wɔn nim sɛ sɛ wɔfa saa kwan so wɔn tumi nya yɛ because ɔhwɛ mmerɛ a wɔn ani da hɔ sɛ ɔpɛ sɛ wɔko tia wa a anyɛ kɔ abɛka yɛ abɔ mpa yɛ bi bɛsɛ du saa mmerɛ yi deɛ deɛ ɔnim sɛ anigyeɛ no aboro so. Ɛte sɛ anigye no aboro so nti, sɛ ɔbɔ wura mu a w'ankasa koraa w'ani nyɛ dɛn mma wo ho so sɛ ɛsɛ wokasa. Ɛhɔ no wafa so no wayi wo. Ɛkwan a wɔde fa so no no. Ɔn sɛ sometime ɛdu occasion sei a akwadaa no ataade kɛkɛ koraa mpo no ɔbisa maame kɔ ɛtumi bɔ no bɔtorɔ. Ebi nso a na maame no ka ɔbɛtumi atɔ bɛ. Kwan a akwadaa no faa so bisaa no tumi wei bɛkɔ akɔhyɛ mu ama aprovoke maame no ama wayɛ adeɛ a ɛnsɛ sɛ ɔyɛ dɛn ɔyɛ because ɔno ɔwɔ hɔ sɛ ɔrekyin.

Ebia me nana Kwadwo Yawata bi awu dadaada. Ɛnɛ ne yɛka ne mfie du, yɛka ne mfie ɛɛ eh, ne mfie baako ɛne mm. adeɛ. Eti ɛyɛ nkae dum. Yɛno nkyerɛ sɛ asi. Mm. Ɛyɛ nkae dum. Mm. Eti saa nkae dum yɛ da hɔ no. Abɛtwam na emu yɛ ɛkae. Eti ne nkae no a yɛ ɛkae no ma wɔn ani na ho sɛ ɔno deɛ waba akɔ na emu n'asɛm ɛna ɛyɛ adwuma. Eti ne ho nkonko na ɔsomaeɛ no ɛtimi ne mu a yɛde yɛ adwuma. Enti saa no nkokorɛ nti, ɛnye yɛn no na ɛde wokɔ akɔnom nsa no. Enti wohunu ho sɛ, sesei no a aba atwam no yɛ dɛ, ɛyɛ abrabɔ a merebɔ no, ɛyɛ dɛ anigyeɛ yi a merekɔgye yi ɛbɛtwam simma pɛ. Bɛ sɛ ɛtwam wie a me kra nso yɛ deɛn? Na mmom dwen kra no ho. Na sɛ ɛba sɛ merekɔ nso a mekɔgye m'ani abɔ so ayɛ de, mekɔgye m'ani gidigidi yi, sɛ ɛba sɛ asɛm bi asi nso a, mewɔ atɛmbuo. M'atɛmbuo no, merekɔ he? Enti yɛ a mɛsan sɛ mehu sɛ obi awu a, menwen wuo no a wawu no ho, yɛ no nhia me.

woyɛ dɛ na watumi akɔ akɔgye bonus so ɔde aseɛ ɛti sɛ ma wowɔ obi wɔ hɔ nom a yɛyɛ promotion bi a ɛka ho bɛsɛ bi na promotion bɛ na ɛka ho promotion bi anka ho ɛti wo ankasa no yɛka abrabɔ papa ɛba nkɔ hɔ koraa wonni hwee da